Insellmilkom u nilqakom għal 21 episodju tal-programm Etimoloġija. Ġimgħa wara ġimgħa qed nesploraw kliem, idjomi u espressjonijiet li qed jgħinuna napprezzaw aktar kemm sabiħa din il-lingwa li tagħmilna Maltin. Fil-fatt għal dawk li illum qed jingħaqdu magħna l-ewwel darba tul il-programmi li għaddew, Stħarriġna l-ġrajja wara l-kelma. Dan ifisser li ma waqafniex biss mat-tifsir. Dak inħalluh f'idejn id-dizzjunarju. Aħna qed ninżlu aktar fil-fond u nistħarrġu dan il-kliem biex naslu sal-oriġini tiegħu. Kif dejjem għedna, meta nifqu biss mat-tifsir, inkunu qed nitilfu ħafna mir-rikkezza tal-lingwa. Bħas-soltu se naqsmu l-programm fi tnejn. Fl-ewwel parti se nitkellmu dwar l-etimoloġija ta' nom u fit-tieni parti se nkunu qed inħarsu lejn espressjoni komuni ħafna. Mhux se nħallikom aktar bil-kurżità, tlaqna flimkien f'dan il-vjaġġ lejn l-etimoloġija. Matul il-programmi li għaddew rajna kif ħafna mill-kliem li għadna nużaw illum il-ġurnata jiftħu tieqa ċkejkna fuq l-istorja ta' missirijietna jew inkella il-mentalità tagħhom. Rajna kemm osservaw u kemm applikaw dak li raw anke fin-natura biex ħarġu b'vokabularju u espressjonijiet li dew lilhom u għadhom jaqdu lilna illum. anke jekk aħna x'aktarx li tlifna s-sens oriġinali tagħhom. Dan huwa dak li qed jipprova jagħmel dan il-programm, jiġifieri li jimxi mal-kelma vjaġġ lura fiż-żmien biex jasal sas-sens oriġinali. Il-kelma li se nitkellmu dwarha llum hija pastas. Ma hemmx għalfejn nispjegaw x'inhi. Nużawha biex nirreferu għal xi ħadd li huwa baxx, ħamallu bla edukazzjoni jew inkella biex nirreferu għal xi tifel imqareb li ma jisma' minn xejn. Min isegwi dan il-programm xi ġimgħat ilu, tkellimna fuq il-kelma ħamallu li s-sens oriġinali tagħha huwa simili għal dak ta' pastas. Madankollu jekk il-kelma ħamallu s-sors tagħha huwa l-Għarbi, fil-każ ta' pastas is-sors huwa l-Isqalli. Fil-fatt pastas ġejja min-nom Bastazu li hi varjant ta' Vastazu li għandha tlett tifsiriet. jew reffiegħ, travu u vulgari kif insibu fil-Malti. Immaġina xi ħadd li jitolbok iġġorr xi ħaġa u inti tgħidlu, forsi b'nofs xajta, mela ħsibtni l-pastas tiegħek? Qed tindunaw? Għadna qed nagħmlu referenza għas-sens oriġinali ta' tqandil jew ir-reffiegħ, anke jekk illum nużawha aktar biex nirreferu għal xi ħadd li huwa vulgari. It-tifsira oriġinali tidher li kienet tagħref fih li tinsab fit-tifsira ta' ġejża, jiġifieri travu importanti li jkun qed iżomm travi oħra. Issa minħabba li r-reffiegħ dejjem kien ikun ta' klassi baxxa jew inkella xi lsir, tniżżlet l-assoċjazzjoni mal-klassi l-baxxa u l-ħamallaġni. Dan ifisser li t-tielet tifsira hija estensjoni semantika u anke figurattiva tal-ewwel tifsira. Iżda dwar dan se nkunu qed niltaqgħu mal-Professur Charles Briffa

Pastas issa mhijiex ġejja mill-Għarbi imma ġejja mill-Isqalli, Pastasu, li wkoll kien irreffieh il-porter, imma l-istess kien dak il-bniedem tough, goff. U li ma kellu skola, x'kieku kellu kieku kellu xi skola, issa hawnhekk qed narġgħu mmorru lura lejn li mordi dawk li kellhom skola, x'kienu il-Maltin li kellhom skola. Spiċċaw il-klassi tan-nofs mhux il-klassi l-baxxa u fil-klassi tan-nofs min kien hemm? Xi qassisin, nutara, avukati, tobba, fehimna dawk kienu. Qegħdin niftehmu, mbagħad naturalment kien hemm l-għonja, eh, il-klassijiet l-għonja, però l-klassijiet il-baxxi hawnhekk eh, eh, pastas kien jagħmel magħhom, ara kien imur u jipprova jaqla xiekol da billi joqgħod iħott bil-bastimenti għall-art jew għalla bil-maqlub. Dak li ġor. Issa, u allura kif ġiet meta jien ngħidlek Inti tgħidli biex nagħmlek xerejlek mela jien passas tiegħek ħej. Ġifieri, ma rridx noqgħod naqdik eh, u nġollok il-problemi tiegħek. Ara, eh, il-moħħ kif jaħseb. Però mbagħad kien hemm l-iżvilupp l-ieħor tal-passas, jien kemm passas smajtux għal. Eh, hemmhekk għaliex, għax hemmhekk minħabba l-konnessjoni mal-klassi l-baxxa, naturalment il-lingwa kienet tkun daqsxejn laxka, U forsi għal widna tal-puliti kienet tkun ukoll daqsxejn vulgari, ftemna, kif sa ċertu punt għadha llum. Għax illum kelma vulgari għax ngħidha bl-Ingliż ma tinstemax vulgari, ma jekk ngħidha bil-Malti tinstema' pastaża, għandha ġaluża pastaża. Qed niftehmu ġifieri hemmhekk daħlet dik it-tifsira tal-kelma pastaż li xi ħaġa li hija vulgari. Fil-fatt, mela bħala pastas, illum il-ġurnata iktar bħala vulgari milli bħala xi ħaġa eh, bħala porter biex niftehmu xi ħadd li qed iġorr sewwa għax dik bħala porter ħlief f'dik l-espressjoni li ngħidmel jien il-pastas tiegħek hemm biss baqgħet ippriservata dik it-tifsira.

Fit-tieni parti tal-programm kemm-il darba tkellimna dwar espressjoniet li nużaw ta' spiss fit-taħdit tagħna. Anke hawn inkunu qed nitilfu ħafna mir-rikkezza u l-ġmiel tal-lingwa jekk nifqu biss mat-tifsira ta' espressjoni mingħajr ma nesploraw l-etimoloġija tagħha. Illum se nitkellmu fuq l-espressjoni, Telalu San Filep. Nużawha għal xi ħadd li jkun irrabja ħafna, tilef il-paċenzja, qabżitlu iċ-ċinga jew inkella kif ngħidu Tilef l-R. Nużawha ta' spiss u x'għedt li kull min juża, ġieli staqsa, Fejn daħal dan l-imbierek San Filep? Nimmaġina li iż-Żebbuġin jagħmlu din il-mistoqsija ħafna aktar minn ħaddieħor. Iżda illum se jkollna niddiżappuntawhom ftit. Għax San Filep li nirreferu għalih f'din l-espressjoni mhuwiex San Filep tal-ġira, il-padrun tagħhom. X'aktarx li din l-espressjoni tirreferi għal San Filippu Neri, qaddis li huwa popolari ħafna b'mod partikolari mal-ġirien tagħna Taljani. San Filippu Neri twieled f'Firenze fl-1515. Huwa kien ħalla n-negozju tal-familja u ta' 36 sena kien ordnat qassis u wettaq ħafna mix-xogħol tiegħu f'Ruma. Kien magħruf ħafna għall-qrar u kien ilaqqa' n-nies għat-talb u saħansitra kien waqqaf oratorju u li fih kien ilaqqa' n-nies, b'mod partikolari t-tfal, biex jgħallimhom u anke jitlob magħhom. Fil-fatt huwa kien jiġbor lit-tfal li dak iż-żmien skola ma kellhomx u kienu jispiċċaw jiġġerrew mat-triq. Jingħad li kien bniedem ġentili ħafna. Kien jagħmel ħafna karità u kellu wkoll sens ta' umoriżmu. Madanakollu jingħad li darba fost l-oħrajn, Filippo Neri kien qed jipprova jipperswadi raġel ta' kondotta ħażina biex ibiddel l-imġieba tiegħu. Iżda dan kellu rasu iebsa. U minkejja l-pariri tas-saċerdot baqa' għaddej bil-ħajja tiegħu, sakemm fl-aħħar qabżitlu, qabad lil ħabsi mill-kozz ta' għonqu u sabtu mal-art. Dan tant inħasar bl-aġir tiegħu li dineb u spiċċa biex għamel qrara sħiħa dak il-ħin stess. Mela mhux ħaġa kbira li anke aħna nintilfu l-paċenzja u jitlgħalna San File. Iżda dwar dan se nħallu lil Martin Morana biex jispjegalna aktar.

Daka mhux San Filep ta' Ħażżebbu x'imma huwa San Filippu Neri. Eh, aħna ngħidu telaqlu San Filep, imma liema San Filep? Jiena fuq il-Wikipedia sibt xi erba' ħames San Filepijiet, ġifieri. U wieħed minnhom, San Filippu Neri, jekk taqra l-istorja tiegħu, kien bniedem ċajtier immensament, kien bniedem ta' ċertu umoriżmu. U allura biex Bniedem bħal ta' biżlu, jekk kien hu, dak kien qed jipprova darba iġiegħel, iħajjar bniedem ħabsi, bniedem ta' karattru ħażin ħafna biex ibiddel ħajtu. Sewwa? U dan ma ried jisma' b'xejn. U dan San Filippu Neri fl-aħħar ma felaħx aktar għalih? Qabżitlu kif ngħidu bil-Malti, qabdu minn sidru u s-sussah taħt kaxkira s-sussah waħda sew. Jiġifieri dan San Filippu Neri vera qabżitlu. Mhux sab xejn lura meta ngħidu illi qabżitlu San Filep. Sewwa, jiġifieri telgħalu San Filep. Il-għaliex biex xi ħadd bħal dan, qaddis, bniedem kalm, bniedem bl-umoriżmu taqbeż lilu, tista' taqbeż 'il kulħadd.

B'San Filep niġu fi tmiem programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Nittama li bis-saħħa ta' din l-informazzjoni qed tapprezzaw aktar kemm hi sabiħa il-lingwa u kemm hu importanti li nistudjawha. Tajjeb li nkunu nafu kif niktbu Malti tajjeb imma tajjeb ukoll li nifhmu u nistudjaw aspetti differenti tal-lingwa. Meta nagħmlu dan, b'mod partikulari fl-iskejjel tagħna, Inkunu qed nassiguraw li l-lingwa nżommuha ħajja u tan-nies u mhux tispiċċa xi ħaġa sempliċiment tad-dizzjunarji u tal-kotba. Jien nerġa' nkun magħkom bħal llum ġimgħa b'episodju ieħor ta' dan il-programm. Sa dakinhar insellmilkom u nawguralkom ġimgħa mill-aqwa. Saħħiet.